Hi. Reit, dyma ni. Um, okay. Os yn dechrau'n oer, 5 munud o dwymo, please, trwy gerdded ar y treadmill um, ar um, RP o uh, 4 i 6 ar y mwyaf. 5, 6, okay? ar y mwyaf, just i dwymo. A wedyn ni uh, mynd i'r dynamic stretches. Uh, right. Gynta, 8 o rhain. 1, Okay. Wedyn 8 o'r rhain. O, oh, fy nghath i. Jeff. 8 o'r hynna. Okay. Wedyn lawr i'r um, i'r calf ac ankles. Calf ac ankles. Tygyrne. Okay. I gen eiliad o hwnna. Ti'n cofio? Dwi'n dangos. Okay. Cough and ankle mobilisation. Ok, i gyneiliad o hwnna. Wedyn, pedwar swing wedyn i'r breichiau, pedwar lan a lawr, pedwar allan, pedwar o groes, a wedyn ymlaen, a wedyn yn ôl. Felly pedwar o'r yna. Wedyn swing i'r coesau. Yn dechrau yn fach ac yn cynhyddu wedyn y range of motion fanna. Ti wyth ar bob coes, wyth. Wedyn, ni'n mynd i y, y mesur yn y canol, i'r dde, ac i'r chwith. Canol, dde, ac i'r chwith. Okay? Rhyw bedwar o'r yna. Right. Wedyn, ni'n mynd i wneud stretch ar cath. Just um cough cough. O pan fi'n gweud hwnna, sori mae'n hwyr. Quads. Oce? Pedwar o reina a cadw fo'n symud achos dynamic stretches ydy rein. Wedyn ewn ni i um, croesi corff. Felly mae'r uh, benelin yma yn dod i'r penglin yna. So croesi corff, wyth o rein. Oce? Wyth o reina. Wedyn newn i um, glutes. Felly o'r ffrant merch fel hyn. Un, Dau. Oce. Okay. Tri. A pedwar o'r un yn ffain. Wedyn squats bach, a mae'n ffain jyst i ddechrau gyda hanner squat, a wedyn lawr yn ddyfnach. Chwech o'r un Reit. Wedyn, newn ni'r hamstring, felly mewn i crescent. Mewn i crescent. Oce. Okay. Lawr i'r crescent na. Sori, cydbwysedd yn y rhwg heddiw. Lawr na, a wedyn sethu coes. Lawr, sethu coes. Tri o'r yna, a bob coes. Oce, okay. wedyn lan i thrusters. A pedwar o'r yna. O, oh, anghofus i aggregate. Un, dau, tri, pedwar. Alright, a wedyn inchworms. Na i ddim dangos un achos na i fynd o'r fideo brech y lan. Lawr i plank. Nôl lan. Oce. Lawr i plank. Nôl lan. Pedwar yna. Dyna'r twymo. Wedyn, uh, cardio, 17 munud ar y treadmill, ar y bike neu ar y er cross trainer, uh, 17 munud ar RPE o 7. 7 mas o ddeg ydy'r ymdrech. Oce, a mae'n gorfod bod yn gyson. Dim torri arno fe, dim yn y gynt, dim, dim yr afu. Just trio cadw'r hwnna. Adeiladu lan i'r 7, i'r AP 7, a cadw at hwnna am 17 munud. Os gweld i fod yn dda, beth bynnag fydd y dewis. Ar ôl gorffen y cardio, wedyn ni'n symud i'r um, pwysau. Uh, dylai bod y breichiau yn dwym ar ôl y cardio, yn os na, ragor o swings a shoulder rolls, oce? Okay? Reit, felly, dyma ni. Ok. Yy, y mawrau cynta fydd push-ups, 20 push-up. Alright? Ar y pengliniau a'ch brigon yn nhw, mae'n eitha lot. So, 20 push-up. Wedyn, 15 front raise. Wy'n defnyddio 4 kg fan hyn. Front raise, cofio'r postio yna, alright. Ysgwydda yn ôl. Mae'r um, tailbone, yr asgwrn yna, wedi tycio danodd. Mae'r pengliniau yn feddal, yn soft, bob tro. Ok, brecio nôl. un front raise, ok? Dyna ni. A ni eisiau 15 o'r yna, front raise. Alright, wedyn i'r ochr, side raise. Ok, beichio allan. Mae'r pwysau yn dechrau fan hyn. 15 o'r yna. Wedyn ni'n gwneud 20 shoulder press neu overhead press. Ok, cyrlo, um, cyrlo, pwysau lan i'r ysgwyddau troi, alright? A wedyn lan i gen yr un Felly fi'n neud fel Alright. A be ni eisiau neud wedyn ydy peidio byth a neud hwn. Fi'n mynd i ddangos nawr ydy neud fraich syth fel la. Chos ni'n eisiau hwnna, mae hwnna'n rhoi gormod o bwysau ar y um, cymal yma. Okay? Ar ben elyn, ni'n eisiau neud hwnna. Ni eisiau cadw fan soft, cadw breichiau yna. Fel la. Felly ni'n dilyn siarp naturiol y breichiau lan. Dyna shoulder press, neu gallu di wneud e fel overhead press.

Alright, a dyna ni, dyna'r ysgwyddo wedi wneud. Wedyn, symud ymlaen i'r triceps. Triceps yn dechrau gyda tricep dips. Cofio fi'n gofyn, os oedd gyda ti rhywle ti'n gallu gwneud tricep dips, neu drio dangos i ti beth sy'n gyda fi, beth wyt ti'n gallu gweld i, gyda'r fainc gytra, fi'n erbyn y fainc, alright? Fi'n mynd lawr yn erbyn y fainc. Na, ti'n mwyn gallu gweld na, ar y sfyned. That's it. Bydd yma. Ok, dyna ni. Rhaid. Fi'n erbyn y fainc, yn rhaid chyfyd fyna. Mae'n nghoesau fi allan, a byn i'n chwilio amdanodd ydy'r ongl yma. Ok, os ti eisiau gwneud yn anos, ti'n codi'r coesau, sythu'r coesau, bell. Dyna ti. O'n i'n mynd lawr, a ni moyn ugen o'r un a. O'r rhaid sydd yn gweithio tricep. Cyhyr, cefn y fraich. O'r rhaid. Be wy'n hoffi wneud ydy fi'n trio cadw nghefn ni yn agos at yr hyn dwi'n mynd lan a lawr yn ei erbyn i wneud yn siŵr bod yng nghefn ni'n syth. O'r rhaid, ugen o'r un a. Iawn, nôl â ni de. As ymlaen. Felly ar ôl 20 o rena, wedyn, byddwn ni'n neud 15 tricep um, kickback. Alright? So, ni'n plygu coesau. Mae coesau ar led, al, um, lled y cliniau, trwy'r y led fyna, yn gadael. Uh, um, pengliniau yna wedi uh, plygu to, maen nhw'n feddal. Alright? Ni'n pwyso nôl, pyn nôl allan. cefn y syth yn niwtral, ddim wedi crymu, ddim fel la, oce? Okay? Right, pwysau fan hyn, wrth ochr y corff, oce? Okay? A nhw. 15 o'r yna, oce? Okay? Tricep kick back. Wedyn, symud i'r overhead extension, tricep extension. Nawr, os wyt ti eisiau mwy o bwysau, gallwn ni wneud gyda dau. A ni, Ca. A ni eisiau pymtheg o ring hefyd. Mae'n gallu bod bach yn lletwydd gyda'r ddau, fel ti'n gweld, mae'n symud. Os oes well y ti, jyst yn nyddio un. Gallu mwy mwy o bwysau arno fe os ti eisiau ar gyfer yr un yma. Lan o fe, lawr o ni. Be sy'n bwysig fan hyn, fel gallu di weld, ydy hwn, y llinell yma. Ni'n trio cadw Wedyn, y cyhyr yna, mor agos at ein clustiau ni â phosib, tra ni'n neud hyn. Mae'r coes yna yn aros yn feddal, pengliniau yn feddal, i helpu'r cefn. Alright, lan a lawr, lan a lawr. 15 o'r yna, cyn symud nôl i 20 tricep dip. Yn o'r ôl ni wedyn, ni wedi gwneud y triceps, ni'n symud ymlaen at y biceps. Ni'n gwneud hammer curls. Yn ystod y bicep curls, please, mae posture mor bwysig. Mae'r osgo mor, mor bwysig. Mae'r sgwydd yn y gorfod bod yn ôl. A ni'n tynnu wedyn y scapula yna nôl at ei gilydd, fel sy'n ni'n trio dal pensil rhwngth nhw. Mae'n gorfod bod yn ôl, oce? Okay? Mae'r cor yn cael ei ddynyddio lot fawr yn ystod bicep curls. Oce, okay, felly, hammer curls. Hammer curl, fan hyn, mae'r pwysau'n dechrau fan hyn, un, dau, tri, fel ddefnyddio morthwyl, morthwyl fel mae'n gweud, efe, un, dau, tri, pedwar, i gen yr una, alright? Oce, okay, cyn symud ymlaen at y bicep curls llawn, mae pwysau'n dechrau lawr fan hyn, ar y cliniau, fanna, um, ar ben y thighs, fanna, a ni'n cyrlo lan, just i fanna, i'r boobs, ddim pellach, a nôl lawr. Ni'n anadlu fel ni'n dod lan, nadlu allan, A fel wedys i nawr, ni'n siarad, so wnes i anadlu'n anghywir. OK, bicep curls llawn. Wedyn biceps wedyn ar y gwylod, jyst hanner, so dechrau fyna, yr un safle to, jyst mynd lan i bottom ball. Lawr, lan, bottom ball. Alright? 15 o rinna, 15 o roi llawn. Wedyn ar ôl ni'n neud rinna, ni'n neud 15 top. So ni'n dechrau ar y bottom ball, wedyn ni'n mynd lan. i bwbs. A lawr. Oce? Lan. A lawr. 15 yr hynna. Un nodyn ar gyfer y curls i gyd, please. Dim ond hwn sy'n symud. Mae'r penelin yn aros agos, agos, agos at y corff. Dim ond rhain sy'n symud. A mae'n llosgi. Mae'n llosgi. Yn wedig y rhai gwylod na, y rhai bach na, mae'n llosgi. a dim ond hwn. Ddim swingo, ddim swingo, wee, hyn yn gyd gyda pwysau achos sy'n pwynt wneud hwnna. A hefyd wnaeth hwnna frifo cefn, a fydd y cefn cael ei ddynyddio wneud hwnna, a wneud y côr. Cadwch yn gryf ar y côr fyna, a wneud hwnna helpu. Ni'n cadw penel yn agos at y corff. Gorffen y biceps gyda 20 hammer curl arall. 1, 2, 3, 4. Oce, okay, 20. Fel wedes i, Dim o blaen y fraich na sy'n symud. A fi'n edrych ar sgwydda fi, sgwydda nhw, Maria. Dyna ni. Felly dyna ni, a wedyn mae yna finisher ar y diwedd, mae yna superset. Um, yn ystod yr ymarferion eraill yna, cyn fag bynnag o rest wyt ti eisiau. Uh, lle o rest ti'n neud, y mwy o werth ti'n cael. Uh, y cyletau mae'r cyhyrau yn gweithio, a dwi ddim wedi dewis faint o orffwys ti eisiau neud rhwng yr ymarferion yna, lan i ti. Ond yn y superset, does dim um, orffwys. gorffwys. Does dim rest o gwbl. Alright, mae un ymarfer yn mynd mewn i'r llall. Dyma ni'n mynd. Ok. Yr un gyntaf ydy y shoulder press, overhead press, strip press, beth bynnag ti'n moyn i alw fe. Dwi'n hoffi ni shoulder press fel un, so, yn ni, ugain o'r un yna. Ar ôl ugain, wedyn syth mewn i'r bicep curl llawn. Un, okay. 15 o'r un yna, wedyn, a wedyn mewn i'r overhead extension. Gyda'r ddau, neu un, Pymtheg o'r yna. Pedwar. All right. A wedyn gorffen. A dyna ni. Dyna'r workout i'r breichiau ar y sgwydda. Mynd ar ôl ni. Cool down o 5 munud. Aros i guriad y galon ddod lawr i uh, o dan cant uh, curiad y fyned. A wedyn ni barod ar gyfer uh, stretches. Oce, okay. achos y cardio sy'n dod cyn ni, wi'n mynd i ddechrau gyda cardio. Wastad yn dechrau gyda fe. Ni'n gallu gweld i, mae'n i symud hwnna lawr fyna. Jyst dangos, dwi ddim yn ei ddal nhw o gwbl, fi jyst yn mynd i ddangos beth ydy'r calf stretch. Jyst i ddangos yn iawn. Mae goes flaen wedi plygu, goes ôl, symud draw. Oce, okay, ni'n trio creu llun a syth o'r pen i'r saddle. Nes bod ni'n teimlo tensiwn fyna yn y cefn. Alright, a swaps fyna, deg i bymtheg eiliad ar bob stretch. Calf stretch, wedyn ni'n mynd lawr i inner thigh stretch. Dyma ni. Yn y thigh stretch, deg i bymtheg eiliad. Wedyn ni'n mynd lawr y cefn, gwylod y cefn, deg i bymtheg eiliad. Os oes unrhyw beth yn brifo yn arbennig, dalwch y stretch am o leia 30 eiliad. Alright? Neith helpu. Ok, so lawr o fyna wedyn, lan i'r hamstring stretch. Un, dal, deg, bymtheg eiliad. Dim, dim crynu yn y cyhyr yna, so yn crynu, mae'r stretch yn ormod. Tynnu nôl. Ok? Ar y ddwy goes wrth gwrs. Wedyn mae'n rhaid glute stretch. Neu siwp ti'n gallu weld i. Rhaid drwy fyna. A no. Cofio bod y droed yn flexed. Yn hwn. Hmm, shot neis. OK. Deg i bump deg eilydd yn hwnna. Cyn newid i'r llall. OK, ni'n chwilio am onglau hefyd i wneud siwp bod popeth mewn llinell gyda'n gilydd. Bod y uh, pigwr uh, mewn rhes gyda'r benglin. Ok, wedyn ni'n troi ar yn boliau ni. A ni'n neud quad stretch. Ok, quad stretch. Dyna. Alright. Os oes unrhyw drafferth gyda'r stretch yma, fel dyn nhw'n blaen, defnyddio tawel, defnyddio gwylod o drwsys, hyd yn fan mewn, beth bynnag ti eisiau. Neu, os mae'n broblematic, paid yn neud e, a na i'n adw sefyll ar y diwedd. Nôl i ystad, lats, deg i bymtheg eiliad. Top cefn, deg i bymtheg eiliad, gyda'r pen mewn at y chest. Okay? Wedyn chest, brichio fel hyn, neu just fel la, chest allan fel la. Right? Wedyn os y gwaith caled ar yr ysgwydda, delts, triceps. delts, triceps. Wedyn lan. Os fyddi di eisiau gwneud yr hamstring stretch pan ti'n sefyll, please naw hwnna. Hamstring stretch rwydd ydy roed y drod ar rhywbeth yn syth a pwyso mewn. Os bod ti'n teimlo tension fyna. Okay? Os nag wyt ti'n gwneud hamstring stretch, wedyn rhaid ti band stretch i orffen. Ti'n gallu gael yn rhoi di. Ok. Croeso i'r un dde, dros yr un llwyth, pwyso i'r llwyth. Deg i bymtheg eiliad o leiaf. Ac eto, deg i bymtheg eiliad. Os ydy hwnna'n broblematic i groesi, ti'n rhoi un drod o flaen y llall. Ok, dwi'n ffynnu hwnna'n anodd. A dyna ni. Ni gadw fo'n fer gan obeithio allai anfon hwn ar WhatsApp. Pob hwyl, ta-ta!